Akpe, akpe na wò. Mawu neyra mɔmefia
wòayra esrɔ̃a kple ƒomea katã kpakple
ame kpekpe kple akameti vovovowo katã.
Mawu neyra mi. Mi ame yiwo katã le to dzi fia sia hã Mawu nele mia katã mia yram. Eye mia katã yiwo le to dzia, mexɔ se be edzra ɖo.
Mawu ƒe ŋusẽa nado go kpakple wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aleluya.
Nukunu ɖe le nɔ te kpɔ le fiẽ sia, luʋɔwò ya, gbɔgbɔwò ya, wò ŋutilã me ya, ƒomewò me ya, agbewò ya. Nukunu be tsi le dzadza ge akɔ ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe dzi. Fofo,
le Yesu ƒe ŋkɔ me, mede akpe na wò be èle teƒe ya xoxo.
Wò ŋusẽ hã le afii.
Wò agbe le afii. Medo gbe ɖa be ŋusẽɖekpekpe yi nye viviti me tɔwo katã ŋusẽwo ane nyawo ɖa le mía ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fiasi ya, medo gbe ɖa be dukɔ be mɔkpɔkpɔwo katã, Aƒetɔ, nane wòava me na wo dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Aƒetɔ, na kekeliwò neklẽ ɖe ame sia ame ƒe agbe dzi.
Na be wò nukunuŋusẽ ya neɖu dzi na ame sia ame. Akpe na wò ɖe ɖoŋtsia ta. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le.
Mawu neyra mi.
Minɔ anyi faa. Fiẽsi ya esi egale toa dzi
eye mexɔse be ele to dzi hã eye míeva ɖo
teƒe ya bɔ ɖo eye míewɔ míele dutoƒo nyanyui kaka ya ƒe ɖoɖo wɔm la, maka ɖe edzi nɔ be Mawu ƒe ŋusẽ aɖe to ɖa le ŋkɔ na wò le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Malexia ƒe agbalẽ ta nɛ kpekpe evea gblɔ be.
Ebe ame siwo vɔ̃a Yehowa la, be woawoe ŋdɔ ebe eɣe adze na eye xɔname le eƒe aʋala te. Ebe dzɔdzɔenye ƒe ɣe, ƒe ɣe si ƒe aʋalawo me xɔxɔ le la adze na mí ame siwo vɔ̃a nye ŋkɔ la. Aƒetɔ le gbɔgblɔm na mí be.
míele teƒe kɔkɔe.
Ye teƒe kɔkɔe ya la, yeaɖɔli yeƒe ŋusẽ tso dziƒo ke akɔ ɖe mía dzi, eye le gbɔgblɔm be dzɔdzɔenyenye ƒe eɣe aklẽ na wò.
Lé nya ma da ɖi veviɖe, dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe aklẽ ɖe agbewò dzi.
Viviti aɖeke ŋutɔ maganɔ afi ma o.
Dɔléle aɖeke maganɔ afi ma o.
Nu sia nu si ke nye nu akpasaga be mayi ŋkɔ o, be agbe o, eme manyɔ na wò la, fia siawo katã le lɔagbalẽdzi wo.
Ɣleti ya maƒo nu na mi tsɔ ku ɖe tanya si ke nye Dziɖuɖu ƒe Ŋusẽ
si ke tsona dzɔdzɔenyenye ƒe eɣe si ke nye Mawu Vi la gbɔ. Ebe yeƒe ŋusẽ ma ɣleti ya ƒe se aklẽ ɖe agbewo dzi. Nɔame etɔ̃ ye matsɔ fia mi le mawunya me le ɣleti ya. Nugbãtɔ, míaƒo nu tsɔ ku ɖe
Mawu Vi la yi ke nye míaƒe xɔnametɔ eye ŋusẽ le esi be wòaɖe mí. Evelia,
dzɔdzɔenyenye ƒe ʋe, ŋusẽ le esi be wòahaya mí. Nutɔ̃lia,
Mawu viwo, Mawu ƒe dukɔ,
ame siwo katã tsɔ ƒe agbe tsɔ na Mawu vi la faa, wotsɔ ƒe dzi nɛ blibo la, woawo la wonye efia nunɔla nyenye ƒe viwo be woakpɔ dzɔdzɔe nyenye ƒe dome. Aƒetɔa di be atsɔe ƒe ŋusẽ ade agbewo me.
Ele wɔ ge to emɔ ɖeka ko dzi, to mɔtata ɖeka ko dzi, ye mɔtata menye ɖeɖe ƒe mɔ, eyae nye akpatɔ̃lia, enye fianunɔlanyenye ƒe viwo, yiwo akpɔ ɖeɖe na va akpa gbãtɔa dzi, yi ke nye Mawu Vi la, miaƒe
xɔnametɔ, ame si ke si ŋusẽ le be xɔ na mí. Mawu nyɛ be mía katã mígbɔna xaxa me ge ɖo ge. Míegbɔna edɔ vɔ̃wo kpakple nɔnɔme sesẽwo me to ge. Nuwo manɔ wo dzɔe na mí o. Mawu nyɛ nenema eye wònya be emɔtata ɖeka ɖe li yi ke dzi ame aɖe ato ava eye be gaƒoƒo tɔxɛ ya Mawu Vi ma la to mɔ ma dzi la va. ava ɖe mí tso dɔléle me, nuvɔ̃ si me, Satana si me, tsakatsakawo katã me. Meka wɔ dɔ ɖo ɖa o. Elabe akpe, mawudɔla akpe akpewo li ye, gake womedze o ɖe be woate ŋu aɖe mí le nya be xaxa vovovo yiwo le mía dzi ame o ɖe, negbe Mawu Vi la ko ye nye nyaƒe xɔnametɔ. eya ɖeka ko wodɔ ɖo ɖa, eya lɔ̃ be mayi, ebe mayi be ma axɔ na wo, ma axe fe ɖe wo ta, ma ayɔ dɔ wo, ma atu ka wo, le ame sia me le anyigba dzi, nɔvinye susui kpɔ, bu eŋuti kpɔ be ƒome wɔamea, le kɔƒe wɔamea, le kɔta yi nètsoa, nuto yi ke me nèlea, míatsɔe ko be xaxa tɔxɛ ɖe va enya aɖe va dzɔ le dua me ye wole ɖowo ŋuti dim, wole xɔname dim eye wowɔe kaka womekpɔ xɔnametɔ aɖeke o negbe amegã ŋusẽtɔwo kpakple ame vevitɔ ɖe le anyigba ma dzi ye koe ate ma xɔname. Wodze amekpe o. Vɔ ame aɖe yi ke nye lɔlɔ̃fatɔ ɖe gbɔgblɔ be, Xaxa ya yi ke me tom ƒomewo le, yi ke me tom amewo lea, xaxa gã ya, ame aɖeke ŋutɔ meli ate ŋu aɖe amewo do go le eme o. Ke tsɔ susu da ɖe nua dzi be ame ma gbɔgblɔ be, Nu sia nu yi ke le esia, yeaɖe asi le eŋuti, ye yeava ameawo gbɔ, yeaxɔ na ameawo, yeana woavo Azɔa, ne ame ma va ɖe, eye wòe ma be yedza, yemevo kakaka ne yeatsɔ ɖe le me nɛ o. Amea dzo vava lo, vɔ wòe ma be yemevo o. Nɔvinye, nu ka nèbu be adzɔ? Ame ma yi ke va ewɔ zazã gã ɖe kaka vava. Nenema ma nye Yesu Kristo la, nɔviwo, yi ke gblẽ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe da ɖe dziƒo. Eɖe asi mawudɔlɔ katã ƒe subɔsubɔ si wotsɔ na nɛ la da ɖi. Eɖe asi Mawu Fofo la ƒe ŋkumenɔnɔ ƒe subɔsubɔ da ɖi be, Nye la, mava. Eye le lɔlɔ̃ si ke wòɖo na mí ta eva. eye wo eye wòva ku ɖe mía ta le Kalvari. Eva eya yi ke nye xɔnametɔ, eya ɖeka ko, eya ɖeka ko, Yesu ɖeka ko. Ame aɖeke meli tsɔ kpekpeɖeŋu tsɔ nɛ o. Yesu ɖeɖe eya ko si ŋusẽ le Nɔvi, mèganɔ megbe ɖaa o, mègahe ɖe megbe o, mègatrɔ emegbe dome hadee o. Wò ya le na wò ko be nàlɔ̃ agblɔ be, Nenye be ete ŋu xe fe gã ya, nenye be Yesu ya ete ŋu dze agbagba kaka va be enya ame si ke le se mawunya le fiẽ sia, nu si ke nyo aɖe ɖam ƒe afɔɖeɖe nyuitɔ yi ke nyɔ be nàwɔ la, enye be nàgblɔ be, Aƒetɔ, melɔ̃. Melɔ̃ be maxɔ lɔlɔ̃ si ke nètsɔ va be yeava ɖem ma. Matsɔ agbe nye ana wò elabena nèva wɔ nane ɖe agbenye ta. Mɔkpɔkpɔ ya ye wole mɔ kpɔm tso gbɔwò elabena ŋusẽtɔ wònye. Maxlẽ na mi Yesaya eta blaade vɔ tɔ̃ kpekpe gbãtɔ. Se nu yi ke wògblɔ ɖa. Ebe ame ka ye nye esi tso Edom gbɔna eye wòle awu dzĩwo me tso Bosra, ebe ame si tsɔ eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e, xɔnametɔ gã aɖe. Meka nɔviwo nye kpakple mienye o, be xɔnametɔ gã ya, Ɖela gã ya, ame si ke nye dziƒo kple anyigba katã ƒe Fia, aleluya, be Dziƒoʋĩtɔ la, naɖiɖi ava ava mía gbɔ, mí amegbetɔwo gbɔ, be wòatsɔ ɖeɖe ava na mí. Ebe ame si ke tsɔ eƒe awuwo tso Bosra, ame si tsɔ eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e, ame aɖeke meɖo atsyɔ̃ kpɔ, melolo kpɔ mekpɔ ŋusẽ kpɔ, meɖo kpo ɖe amewo dzi kpɔ abe Yesu ene o. Ŋusẽ le sia le gbegbe, eye wòɖo atsyɔ̃e, eye wòle yiyim le eƒe ŋusẽ geɖe la me, ŋusẽ geɖe la me, ebe ale gbegbe be ŋusẽ ɖeke tsɔ mele anyigba dzi, mele anyigba gɔme, mele tso dzomavɔ me o, ɖeke megali asɔ kpakple ye o. Meka wònye Ye ŋkɔe nye Yesu, Mawu Vi la yeƒe ŋkɔ ye nye mía alo wò Ɖela. Ame aɖeke ŋutɔ meli ate ŋu aɖe wò, nɔvinye. Xɔnametɔ aɖeke meli ate ŋu axɔ wò le nɔnɔme ma me o. Ame aɖeke mate ŋu awɔ nu si Yesu ɖeka ate ŋu awɔ le agbewò me o na wò o. Ya ɖeɖe ko. ya ɖeɖe ko kpekpea ba kpa be nu gblɔgblɔ be nyee, nyee nye ame si ƒoa nu ɖe teƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye. Se nya ma ɖa, ebe xɔname bɔ ɖe asinye. Egɔme nye be meva ŋusẽ le asinye be mava ɖe wò ame ma. Fiẽ sia axɔ na wò. atrɔ agbe woƒe ŋutinya, eye Kristo ƒe ŋusẽ si ke trɔna na ame ƒe ŋutinya le gegem ɖe agbewò me le fiẽ sia, eye ŋutinyawòa atrɔ loo ne èva yame gbɔ. Abe, Aa, ke ale nua le eya, ke mawɔ nyametsotsoe o. Nyemenya o hafi nye ŋutɔ medze agbagba kaka o gloe, meʋli kaka, nye ʋiʋli mete wɔ naneke o na ame o ɖe, eye xɔname aɖeke mele asinye o ɖe, magblɔ na wò be, Xɔnametɔ, na wòva ɖo. Wò xɔnametɔ va ɖo. Ɖewohĩ mɔkpɔkpɔ bu de o. Ame si ana wò mɔkpɔkpɔ la, eva ɖo, eye ana be hiãwo yiwo katã le agbewò mea akpɔ ɖoŋuti nɛ. dee le asiwò, agbee le asiwò, ŋusẽe le asiwò, nu sia nu yi ke nèhiã la, nɔvi, eya enya nu siwo katã dzidzi le dziwò me, enya wò gbagbãƒewo, enya agbewòa, ale yi ke enɔnɛa le nuvɔ̃ me vɔ tsɔ wu la na, be ame aɖeke makpɔe o. Ɖela, si ke ana be nàvo. Mewɔxɔnametɔa, ame si ke la do wò ɖe dzi akɔkɔ le kakawòmea, ebe ɖe nyee nye ame si ke ƒoa nu ɖe teƒe xɔnamebɔ ɖe asinye axɔ na wò. Ɖohi ale be tsi Satana vɔ̃ɖi vɔ̃ɖi ma ebe tsi e, viviti me ŋusẽwo ƒe alɔ me eye wodzi be yeagblẽ do wo me. Ŋusẽ mawo kpakple gbɔgbɔ mawo katã wobla wo da ɖi. Wobe wò ya meyi me, me, me, medzodzo ge le yewo gbɔ o. Magblɔ na wò be xɔnametɔ ava ɖo na wò fiasi ya, ana nàvo dɔlélea yi ke lé wò bla ta ɖea, ga sia ga me dza nanea, dɔléle ma adzo va na. Ele kɔ abe edzo le kɔna dzi ne le kpɔ wò da ɖi nenema. Eye kaka egagbe va kɔa, Evɔ etsi kpo la va dze agbo dzi anya mɔ ɖe ŋuti eye ega dome la vɔ agblẽ no kekeke. Ele gbɔgblɔm be a nu ka ŋutɔ be nya ye ne ga va kɔa mazẽ na dɔlélea fiesi ya ele voo. Ebe nyee nye ame si ke ƒoa nu ɖe eteƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye axɔ na wò. Míava nu velia dzi azɔ le mawunya me. Míele ƒo ƒom tsɔ ku ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe, ame si ke si xɔname bɔ ɖe dɔyɔyɔ bɔ ɖe si akpe ne Mawu ɖe ame yiwo katã kpena ɖe dɔnɔwo ŋuti eye ƒe akpe akpewo va yi na mowo lãme gblẽ woa?
Ame aɖe va na akpe ɖe wo ŋuti, gake
le xexeme ƒe nyadzɔdzɔwo me la, dɔlélewo

Wonya be togbɔ be wonye dɔyɔla gãgãwo hã, eva ɖo na teƒe ɖe ɖe. Enua eva glo na wo.
Enua ƒe wɔwɔ va glo na gbedalawo kple ɖɔkitawo katã eva glo na wo.
Wogblɔna be eyaa miemagate ŋu kpe edzi o lo.
Wogblɔna be eya ya edɔ ya eto mía ŋuti yi lo. Vɔ magblɔ nɔ be Yesu ya neva lãmegbegblẽ ye o, dɔléle ye o, dɔ sia dɔ yi ke ŋuti ɖoŋuti mele na woa, dziƒo ya lana ɖoɖoŋuti lo.
Mebe dziƒo la nana vo
wò susuwo me ya, lãwo me ya, ŋutilã ƒe afi sia afi ya,
elabena dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe
si ke dze la,
eƒe aʋalawo te la, dɔyɔyɔ le afi ma.
Ele xɔe le fiasia, nukunu wa ele. Nulalao le fiẽ sia
megatrɔ gbɔ va Malexia ƒe agbalẽ ta etɔ̃lia le ʋegbe me kpekpui blaevelia, ʋegbetɔwo kpekpui blaevelia, ebe eye dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe si ƒe aʋalawo me xɔxɔ le la edze na mi. Na ameka hã ewò ewòe le to dzi fiẽ sia dɔyɔla wòava ɖo.
Ebe na mi, ame siwo vɔ̃a nye ŋkɔ la, enye eƒe ŋkɔ, evɔ̃na eƒe ŋkɔ, elɔ̃na eƒe ŋkɔ, eye doa bubu dea eƒe ŋkɔ ŋuti, eto evɔ̃na eƒe ŋkɔ, eya ta nèva teƒe ya ɖo. Eye mi ame yiwo xɔ nye ewe si ke le to dzi le se ŋkɔnye gaƒoƒo ya mea,
èɖe asi nu sia nu da ɖi be gaƒoƒo ya tututua manɔ to dzie, mase agbe. gbe nyae tso Mawu gbɔe.
Eɖe fia bena vɔ̃ na Yehowae ma akpe ɖe Mawu be to dzi nɔnɔa manye dzodzro o, manye dzodzro o. Ame yiwo katã le teƒe vovovowo le du sia du me le keke be kɔenea katã dzia, mi mele ɖoɖo ya me dzodzro o. Ebe na mi la, ame siwo vɔ̃a nye ŋkɔ la, ebe
dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe la edze,
eye ne ɣe ma edze na mi la,
vivitiwo maganɔ agbo me o. Kɔkuti yiwo katã le kɔ na wɔ la ŋe le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Wolé wo bla da ɖia? Dɔlélewo bla wo da ɖia?
Dɔxɔlamenuwo bla wo da ɖia? Ele kɔ abe mènya ale yi ke yeawɔ kaka akpɔ ɖoŋtsia o. Fiẽ si ya xɔname le vana o.
dzɔdzɔenyenye ƒe ɣeya yi ke keke ame be viviti ɖeke ŋutɔ mate ŋu atsɔ wo dzi o yi ke ŋusẽ ɖeke ŋutɔ, ŋusẽ yiwo hena xaxawo vana, wohena gbegblẽ vana. Magblɔ na mi be dzɔdzɔenyenye ƒe ɣeya. O, le fiẽ sia, ele klẽ ɖe ame aɖe dzi loo. Wò ame ma ɖe hã, afi ka nèle o, fi ka nèle o, fi ka nèle o. Eye ele, ele klẽ ɖe agbewò dzi. Dɔlélewo le dzo, vivitsiwo le dzo, lãmegbegblẽwo le vɔ, ale be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke tsoa dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe la gbɔ la, ebe dɔyɔyɔ le eƒe aʋalawo te, elabena Aƒetɔ la ƒe ŋkɔa, ŋkɔ ya, eyae ɖea dɔlélewo katã, lãmegbegblẽwo katã, leke ke la nye xaxawo la, aɖe wo katã dzo le fiẽ sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye edzi gblɔ bena, eye adze na mi, eye ebe eye miaho adzo anɔ kpo tsim abe nyiviwoe si ke do go tso lãkpɔ me ene. Egɔme nye be Mateo yewo le dzo le agbo me le fiẽ sia. ebe ɖe, ebe eye miatsi la, egɔme bena nu sia nu yi ke le xe mɔ na dɔléle yi ke na bena efuwo mele tsi nyuie o, eŋuwo mele dɔ le lãme na wo nyuie oa, nu mɔ katã nu le sho le fiãsia. Dɔmadamadewo katã wole wo, wo Yesu le yɔ dɔ mi kanse be dɔ le le vɔ. Abi dɔwo le vɔ le ƒodo me na mi. Eye xaxa yiwo katã le miaƒe ƒutowo me la ɖo ŋuti le va na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nenye be nekplɔ ame aɖe va ŋkugba nea, Aƒetɔ la ɖo ŋusẽ la ʋu ŋkuvi ma nɛ. Ŋku ma yi ke gbã ye megale nu kpɔm o la, vivitsia la tso le ŋku dzi na mia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe nu si ke nèkpɔ be nyemate ŋui o, nyemagate ŋu awɔ o, Fiẽ sia nawɔe. Nyemagate ŋu azɔ oa? Azɔ la, nyemagate ŋu ase nu o la, o, ɖevi ya ma yewo dzi mekpa be mezɔ kpɔ o. Fiẽ sia nukunu ale va eme le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me.

Gake ya wɔe kaka be edɔ va ɖo yeƒe anɔwo me, eye wɔe kaka be nyɔnu ya ebu mɔkpɔkpɔ esime ke míenɔ gbe dom ɖa. Ye dzɔdzɔenyenye ƒe ʋe la, eklẽ na nyɔnua abe aleke wòle keklẽ ge ɖe hã dziwò le fiẽ si enea? Nɔviwo, dɔléle ma ebu le eƒe agbe me. Maɖee fia mi, eye miakatã mise nyɔnu ya ƒe ŋutinya. Nɔvi nyɔnu Mercy, gblɔe na mi miase. Ŋkɔnye nye nye Babalola Mercy. Mada akpe ɖe Mawu ɖe dɔ si wòwɔ le agbenye me le dzinu ƒe ke va yia. Mekpɔ be anɔ nye ɖusitɔmea, mekpɔ ku ɖe le eme eye wòatrɔ zu nuxaxa nam. Meyi kɔdzi, wotsɔ atikekewo nam eye menɔ vɔvɔ̃m. be mava a, ava nye kansɛr nam. Eye wova kpɔe kaka be ao menye kansɛr ye ye le ƒodo na me vɔ, e, wònye dɔléle ɖe ɖo anɔa me.
eye ɖeke ƒe eku ya yi ke va ɖoa nɔ me nɛa, le ma didi mea, ate ŋu atrɔ azu kansɛ ene faa.
Dzinɔame nyui va yi.
Mawu kasi ye ɖɔkita ye ɖase ɖim be ẽ, eye wodo gbe ɖa vɔa, ekua bu le anua me.
Eye yi nua nɔ yi edzi yim nam la, abia va nɔ kekem ɖe edzi xa, eye etsiwo nɔ dodom le eme.
Eye megblɔ ne Mawu be, Aƒetɔ, meƒle atike kaka, eye meyi kɔdzi kaka tsi kɔ nam.
Mawu, abe aleke pastor ɖe gbeƒã la, O, Aƒetɔ, wɔ nane na nye hã.
Akpe ne Mawu be yewodo gbe ɖa ɖe tanyea, ye metseki, melé anɔ nyakpɔa tso dzinu gbãtɔa dzi kaka va ɖo fifia mekpɔ ko be mehaya kekeke.
Akpe ne Mawu ɖe Pastor WF ƒe ku me va kpe ta ɖe ɖoɖo yawo ta loo.
Hallelujah! gamea su na wò hã zɔe. Mebe wò hã gamea su na wò.
Mawu ƒe ŋusẽ gã ya atasi nya ƒe agbelefiẽ si ya.
Tsieɖoɖo ƒe ŋusẽ yi ke le tsatsam. le ɖusi dzi ŋkɔ emiɔ dzi, ame yiwo le to dzi fi kake miɛ le wo. Ŋusẽ ma le do go mii.
Ema nɔvi nyɔnu ɖe be ŋutinye ma. Azɔ ma gblɔ ŋutsu aɖe hã tɔ na mi.
Yosef, etso Enugu ƒe dua me. Eyaa.
prostate ƒe kansɛ nɔ ƒo dom nɛ
eye ƒe geɖewo ya aɖidɔɖɔɖɔ trɔ zu edɔ nɛ.
Gake Mawu hayɛ.
Nyemese amɛn o la.
Nɔvinye Tsuku, nu yi ke Mawu wɔ na wòa, gblɔɛ na mí. kple aleke Mawu wɔ nukunua na wò, mía katã míasee.
Wokpɔe be prostate ƒe kansɛ nɔ ƒo dom nam.
Meva yi kɔŋdzi
eye metɔ atikewo zazã. Enua ŋutɔ katã va nye ŋukpe kpakple vevesese ɖe agbenye me. Enye dɔléle vɔ̃ɖivɔ̃ɖi aɖe ɖɔkita gale kpe ɖom edzi be tso ƒe blane blaneatɔ̃ me ko dɔléle ma dzena egɔme
eye nenye bena womekpe gbɔ kaba o la, eva nyina xaxa gã aɖe ŋutɔ.
Ke nɔvi ya be nye driver.
Yaɖo yia ne le ʋua kum kaka aɖiɖɔ nɔ tsɔtsɔm le ŋtsi kɔ ɖe ʋua me. Enye vevesese kpakple nukpe gã aɖe na ye. Va se ko be pastor Kumoyi gbɔna dua me.
eyi ke nye ɖoɖo yi woda asi ɖe edzi be Mawu masi ka ame eye mexɔe se be Mawu la ka asi nye hã.
Aleae yi ke wògblɔ mawunya vɔa,
ebe afi si ke ye nye xaxa na wòa, da asi ɖe afi ma. Nɔviwo, yi wòdo gbe ɖa vɔa,
to Mawu ƒe amenuveve mea, evɔ loo, edɔ avɔ.
edo avɔ na mu la me yi kɔndzi wodo ŋkpɔ wobe yɔ amegã fika doa to
eya wobe ewoe ya alo ame bubu ye hã mebe nye tututu ye
eye wònye dzidzɔ gã aɖe le agbenye me ta akpe ne mia katã akpe ne mawo ɖe yayra ta. Mia katã Mawu yra mi loo.
Ame yiwo be ŋkɔ mi sia Mawu wɔe na wo. Azɔ gamea su be wòawɔe ne wò hã.
Gblɔ be gamea su wòawɔe ne nye hã.
Nyemakpɔ kɔɣeyiɣi geɖe o. Mava akpa etɔ̃lia dzi. Nutɔ̃lia
yike nye fianunɔlanyenye be viwo.
Aƒetɔa. Edi be yeade bubu ŋutiwo.
Edi be yeakle wò de
evia ŋutsuviwo kple evia nyɔnuviwo dome.
Ɖe Kristo ya si ke si xɔname bɔ ɖoa?
Ame si ke gbɔ dɔyɔyɔ bɔ ɖoa?
Mexɔe se be wò hã ye be ɖeɖekpɔkpɔ ya age ɖe agbewò me.
Aƒetɔ la akɔkɔ wò atrɔ wò agbemeŋutinya tso fiẽsia dzi.
Nu vɔ̃wò katã gbã atsɔ katã ake wò, aɖe luʋɔ wò.
ahaya wò ŋutilã, eye awɔ wò nànye ame tɔxɛ aɖe, ame tiati aɖe, ame vevi aɖe le eya Mawu ƒe ŋkume.
Gake ele be nye kpakple míawɔ ɖeka
kpakple Mawu. Eya di be ɖe yeawɔ mí míanye ye viŋutsuviwo kple ye vinyɔnuviwo. mianye fianunɔlanyenye veviwo, ke ele be
míawo hã míaɖe fia Mawu be
nue dim nèle tso mía gbɔa, míawo hã míele dim eye awɔe be yayra tɔxɛwo age ɖe wò agbe me.
Maxlẽ. Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia ta de kpekpe wuienea na mi. Ebe miganɔ kɔkuti tutɔ ti te kpakple dzimaxɔsetɔwo o.
Ekpea ɖe maɖe maɖe maɖe nya gɔme nɔ. Nu ka ta mawo nya gblɔ alea ɖo?
Elabe mawu se gɔme be eha bɔbɔ yi ke me nele, hatsotso ke me nele, ameha yi ke me nelea. woƒe agbee anɔ nɔnɔm eye Mawu di be yeahe yayra tɔxɛ ɖe va wò agbe me eye ele gbɔgblɔ na wò be nenye be èle kpakple nuvɔ̃wɔlawo heto ha kpakple ame siwo ƒo ɖia woƒe agbenɔnɔa, Ne mia katã mi le du, nu yo nu na enu nɛ, nu yo ɖu na eɖu nɛ, nya yo gblɔ na egblɔ nɛ. Le gba kple voju subɔsubɔ yo wɔm nèlea, wò hã èle wo wɔm nenema kpasa wo doa? Leke nàtem ao nye ame tɔxe ne ma wo o? Ele be na wo ɖo ɖoki na Togo le ameawo dome. Eya ta gblɔ be na mi gazu ame siwo atsɔ kɔkuti tutɔ na dzimɔxɔsetɔ tsi to elabena adede kae le dzɔdzɔenyenye kple sedzimawɔ mawo dɔmee? Ƒomedodo kae le kekeli kple viviti dɔmee? Minya ame yiwo le viviti mea? Wole vivitia me elabena wotsɔ nane le ɣaɣlam. Wotsɔ woƒe dewo le ɣaɣlam eyata wokpɔtɔ le vivitia me ɖo ale bena woakpɔtɔ anɔ nu vɔ̃ wɔm Ta nenye be èle ha dom kpakple woa, Aƒetɔ akpɔe bena wò hã wo domee nèle, vivitia mee hã nèle. Eya ta ebe kadede ɖeke mele kekeli kpakple viviti dome o. Kikuviatɔ ebe, Aleke Kristo kple Belial asɔ mahã? Ƒome kae li na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa? ɖekawɔwɔ kple ame yiwo nye dzimaxɔsetɔ. Egɔme menya be Mawua li ŋutɔ hã o. Menya be Mawu ƒe ŋusẽ ɖe li gɔ̃ hã o. Menya Mawu ƒe adzekpakpa kple Mawu ƒe ŋusẽ gɔ̃ hã o. Eye wò hã ève le wo dome. Èwɔna nu abe wo ke ene. Ɖeke yayra tɔxɛ ate ŋu atso Mawu gbɔ ava na wò o. Fiẽsia yayra tɔxɛ ele va na wò. Mebe dɔyɔyɔ le va na wò la, Mawu ƒe ŋusẽ le ge ɖe agbewo me eye ebe gɔmekpɔkpɔ kae le na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa? Kpekpe wuiade. Ɖekawɔwɔ kae li mawuxɔ kpakple trɔ̃wo dome mahã. Ebe, elabena miawoe nye Mawu gbagbe la ƒe xɔ, abe ale si ke Mawu gblɔ ene bena, Manɔ wo dome, eye mazɔ le wo dome, manye Mawu na wo, eye woawo hã woanye nye dukɔ. Tso fie sia dzia anye mɔ be dukɔ, nu vɔ̃ la ƒotagba la tso, vodzosubɔsubɔ la tso la gbo me, eye viviti me be subɔsubɔ me nɔnɔa natɔ te, eye ahanono kple nu baɖabaɖa yiwo katã nèɖuna mawoa Nu mɔ katã le doo me gblẽ ge, ta nɔvinye, natɔ te wo le fiẽsia be megbɔna Yesu gbɔ. Gblɔ na be, Ame to fiẽsia dzia, ne tsɔ agbewo tsɔ na Aƒetɔ Yesu la, magblɔ na wo be ŋutinyawoa atrɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe ale si ke Mawu gblɔ bena, Manɔ wo dome, ebe manye Mawu na wo, woawo hã woanye nye dukɔ ava me nenema. Atrɔ zu Mawu ƒe vi. Ee, nyawoe be ame ɖeke medzina be woayɔ ye be yenye Satana ƒe vi o. Ame sia ame dzina be woayɔe be yenye Mawu ƒe Vi, vɔ dziƒoe la dze sii wò be enye Mawu ƒe Vi vavã tso zãe me dzi. Nu kae nàwɔ? Afɔka woɖe na wò. Nu kae wowɔna hafi trɔ zuna Mawu ƒe Vi vavã yi ke dzi Mawu ŋutɔ da asi ɖo? Eɖanye ŋutsu alo nyɔnu kpukpui wuiadrelia, ebe eya ta mido go le wo dome, evɔ ɖe ɖokuiwò ɖa le wo dome. Gblɔ be, tso fiẽ sia dzia, metsɔ agbenye na Mawu. Ne èle gbevube ha ɖe me tsã, èle hadodo baɖa ɖe me tsã, do go le wo dome, do go le wo dome. eye miɖe mia ɖokui ɖa, Aƒetɔ la gblɔe, migaka asi nu makɔmakɔ ŋuti o, eye nye la, maxɔ mi. Aƒetɔa le lalam le fiẽ sia, eya la xɔ o, be be ɖe akɔkɔ le vivitsia me ada ɖe kekelia me, akɔkɔ le dɔléle me. ada ɖe lãmesẽ me, akɔkɔ o le nu vɔ̃wo me, akɔkɔ va da ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ me, axɔ wò le fiẽ sia. Eya ta mido go le wo dome, eye miɖe mia ɖokui ɖe, Aƒetɔ lae gblɔe. Migaka asi nu makɔmakɔ ŋuti o, eye nye la, maxɔ mi. Kpekpe wuienyia. ebe eye manye fofo na mi. Wɔlae ma lo, ebe yeanye fofo na wò. Mawu dziƒovitɔ ya be yeanye fofo na wò. Ame si ke be le agbe le kekeli me la ebe manye fofo na mi, ame si ke ɖɔ ame ƒe agbe ɖo. Nu yiwo katã gblẽ le agbo me la ate ŋu adzre ɖoa? Ebe manye fofo na mi, eye miawo hã mianye vinye ŋutsuviwo kple vinye nyɔnuviwo. Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ lae gblɔe. Aƒetɔ la axɔ wò le fiẽsi ya. Nenye be èwɔ nu si ke wògblɔ na wò, nèdo go le wo dome la, eye nu yiwo katã nye nu baɖa yiwo wɔm nèle Mawu me da asi ɖe edzi oa? De asi le wo ŋuti ne nàdo go le wo dome be nànye Mawu ƒe vi, nànye fia gã ƒe vi, eye awɔe na wò. Awɔe le agbo me. Fi kae ame ma ɖee hã? Ava eme le agbo me. Dziƒo hã aŋlɔe da ɖi. be tso fie sia dzia, wɔame ya ɖekea, edo go le nu baɖabaɖawo me, ye nège ɖe Mawu ƒe ŋkume, eye Mawu trɔ zu fofo na wò, eye nège ɖe Mawu be ƒomea me tso fie sia dzi. Ke nɔvi, ne èɖe afɔ ya le fiẽ si ya la, maka ɖe edzi nɔ be nu nyuiwo anɔ mɔ dzi na wò azɔ. Tsɔtsɔke la su asiwò, vovo la su asiwò, dɔyɔyɔ la su asiwò, vovokpɔkpɔ blibowo asu asiwò. Vɔ ele na wò be nàda afɔ, wò ŋutɔ nawɔ tsatsɛa, ada afɔ vevi aɖe, eye nàwɔ nyametsotso be tso fiẽ sia dzia, matrɔ zu Mawu tɔ. Me sia ame nebɔbɔ ta azɔ miamia eƒe ŋkuwo. Nyametsotso ƒe gamee asu. Gamea su be nàtsɔ agbe o, atsɔ da asi na Kristo. Bɔbɔ ta ne mia katã mia a de mo to. Mègaŋlɔ be be nyametsotso yi nawɔ fia sia ye la ɖe mɔ be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke ɖua tsi na ame la age ɖe wò agbe me. Mawu le kpɔwòm, ele lalam be nàɖe afɔ vevi ya le fiasi ya. Fi ka ke nèle o, kɔ asi dzi ato ne Mawu be, Mawu, mese wò yɔyɔ. Ele yɔnyem be mado go tso viviti la me ava kekelia me. Aƒetɔ, meva. Fi ka ke nèle o, fi sia fi ke mielea, le fiẽ sia, le du sia du me, le ha sia ha me, zã ya enye yayra ƒe gaƒoƒo vevi aɖe na wò. Akpe ne Mawu ɖagbe wò ta. Ame yiwo katã le wò nyametsotsoa le gaƒoƒoya mea, mado gbe ɖa ɖe mia ta kɔ nyabasiwo dzi. Eye wò ŋutɔ gblɔe be, Aƒetɔ, medo go tso nu vɔ̃nyiwo me, medo go tso nukpe ƒe agbenɔnɔwo me, medo go tso gbevu ƒe hadodoa me, medo go tso viviti me. subɔsubɔ kple vodzu subɔsubɔwo ƒe agbenɔnɔ katã me aƒetɔ meva gbɔ o ɛɛ mawu le yra o aƒetɔ la le yra o ele gbɔ o. ana ŋu se yi ke nàtsɔ ɖo dzi tso fiasia dzi le yesu ƒe ŋkɔ me nɔ ɖajia gbɔ. Ne mía katã mía do gbe ɖa ne Mawu woahe ɖeɖe tsɔtsɔke vovo age ɖe agbewo me ale be ŋutinya nɔnɔmewo netrɔ tso fie sia dzi be natrɔ zu Mawu ƒe vi, natrɔ zu fiavinyɔnuvi. fiavi ŋutsuvi, asi ma nekpɔtɔ nɔ dzi le hratsua gbɔ. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ me, yede akpe na ɔ ɖe kpekpe yi ke netsɔ yɔ mi, yɔ nya dometɔ ɖe sia ɖe, ebe ame sia ame si ke alɔ̃ la neva aƒetɔ. Ame yiwo katã kɔ asi dzi le hratsua gbɔ fiflai eye le woƒe susu, woƒe dzi me, eye wowɔ nyametsotso, ye wodo go tso nu xoxo yiwo wowɔna tsã me la, le nugbe nèdoa nua, Aƒetɔ, xɔ wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo, nane woavo, woavo tso kɔkuti xoxoawo si me. kple ɖiƒoƒoƒoƒoa katã nedo go ɖa le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ, ŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me. Medo gbe ɖa be wo gbɔgbɔ naɖi ɖase na woƒe dzia be wotrɔ zu mɔ ƒe viŋutsuvi kple mɔ ƒe vinyɔnuviwo. Aƒetɔ, wo ɖeɖe na wɔe be woatrɔ zu ame yome wò ŋusẽ age ɖo tso fia sia dzi. Akpe na wò be èwɔe vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. Mawu le yra wò lo, nɔvinye Mawu yra wò. Ewɔ yi ke wɔ tiatia ma le fia sia wò yra wò. Dziƒo yra wò. Mawu yra wò. Amenuveve geɖe ye ke ɖe kɔ ɖe agbewò dzi le fia sia. Eyata Dzi dzɔ mí. Mègakpɔ dzo ɖeka dzia gbɔ. Mawu ƒe ŋusẽa le mɔdzi gbɔna zã ɖe ya ava ɖe towo katã ɖa le ŋkɔ na wò. Le Yesu ƒe ŋkɔ madzidzi me la, Mawu ƒe amea agatrɔ va ava do gbe ɖa ɖe mía ta eye mi katã minɔ to dzi. Eye ne egbe nye zi gbãtɔ alo wòtrɔ ya, ne wɔ nyametsotso ya veve ya be ye hã yeakpɔ gome le Mawu viwo ƒe habɔbɔa me, yeakpɔ gome le dziƒoylawo, yeakpɔ gome le Mawu ƒe ƒometɔwo dome, yeanye mɔ vevi tso fiẽ sia dzia, ne fiẽ sia nɔ nyametsotso nyui ya, magblɔ nɔ be, Nɔvinye wòe zɔ. Wozɔ kakaka, wozɔ va Mawu ƒe aƒea me, wozɔ va dzimetrɔlawo dome, menye tsɔtsilawo dome o, wozɔ va Mawu viwo ƒe habɔbɔ kɔkɔea me le fiẽsia. Eye nyametsotso yi ke newɔa, midakpe ɖe Mawu ɖe ta, ke nu si ke gakpe ɖe eŋuti fifia nawɔ ye koe nye be miana nɔmba ame eve ɖewo fifia eye miatsɔ miaƒe adrɛs siwo miaƒe ŋkɔ kpakple kɔ yi ke mi me mie mie miele la aɖo ɖa ŋɖeke ƒe e, adrɛsa dzi alo ate ŋu ayɔ zi ɖeka yɔ nɔmba yi ke mia ana mi fifia fiflae ne nɔvi nyui aɖe naxɔ mi le e, ekame. Mianɔ yawo katã wɔm. hafi ne Mawu ƒe amea wòagatrɔ ava blaasiekɛvɔtɔ̃ ɖekɛ o kple ame ene. Blatɔ̃vɔnyi, blatɔ̃vɔnyenye nye ya nye nɔmba yi ke dzi míato atsɔ míaƒe ŋkɔ kple míaƒe adrɛsiwo katã atsɔ ɖo ɖa le fiẽ sia. Blaasiekɛvɔtɔ̃ ɖekɛ o kple ame ene. blatɔ̃vɔnyi blatɔ̃vɔnyi alo migate ŋu yɔ mí le blasiekɛvɔve blatɔ̃vɔve ɖekɛ o teƒe eve kpakple ɖekɛ o kple amade. Magatɔ gblɔe ke. plus two three four nine one five four four. Blasiekɛvɔve

va Mawu viwo ƒe hame le Fiasia. Enye dzidzɔ gã aɖe be
Fiasia ena dziƒo le dzesio, dziƒo le
ŋkɔ ŋlɔm ɖe agbegbalẽa me. Haleluya!
Be agbe na age ɖe me o.
be eku maganye wò gomekpɔkpɔ o. Lebe ame si ke xɔ Yesu dzi se la negaku gɔ̃ hã, Yesu be kpɔtɔ le agbe.
Zã ɖe yameawo ƒe amea atrɔ ava eye wòava do gbe ɖa ɖe mía ta.
Eya ta míele lala miaƒe yɔyɔa, míele lala miaƒe yɔyɔa le fiesi ya.

Agbo gã aɖe ŋutɔe Mawu le ŋu le ŋkɔ nɔ tso fia sia dzi. Numanyagblɔ, nu si ke ŋu gbɔgblɔ wɔwɔe Mawu dza adze wɔwɔ le wò agbe me.
Labe eƒe ŋusẽa edzra ɖo xoxo.
Ele gbesɔsɔ.
Mawu ƒe ŋusẽa le alɔ dzi ne wòage ɖe nyaƒe agbewo me.
awɔ nukunu gãgãwo na mí tso fiẽ si ya dzi. Míkpɔtɔ le mia gbɔ, míkpɔtɔ le mia gbɔ, ta mía hã míkpɔtɔ nɔ to dzi, elabe. miele
mia nɔviwo kata tsɔ ƒe agbe na Yesu fiẽ sia, e la mie le xɔwo le eka me
le bla sieke vɔ tɔn ɖeke kpla me ne bla tɔn vɔ nyi kple bla tɔn vɔ nyi alo amewo le yɔ le bla sieke vɔ ve bla tɔn vɔ ve ɖeke o, e tikpɔ zie ve.
kple ɖeke kple ame ade ke nu yi nanɔ wɔwɔm le gaƒoƒoea nye be natɔ gbedodoɖa, tɔ gbedodoɖa, nabia nu si ke edzi be Mawu newɔ na ye. Nu ka dim nèle be Aƒetɔ Yesu yi ke ɖi tso dziƒo dua me xa ɖe tawò kaka va anyigba dzi be yeayra wò la, nu ka dim nèle be newɔ na wòa?
Biabia see ma loo.
Aɖibiɖo. To my left hand side, if you are done with counseling. Ka dim ne be Aƒetɔ nɔ nɔ le fiẽ sia. Gblɔ wò dzi me nyawo nɛ. Nu ka nèdi be netsɔ eƒe agbea tsɔ wɔ? Nu ka nèdi be Yesu netsɔ eƒe agbea tsɔ wɔ mahã? Nu si dim nele la, gblɔe nɛ. Haleluya! Yeƒe towo le ʋuʋu ɖi
be yease wò ɣlidodo, yease wò gbedodoɖa. Aƒetɔa le lalam be azɔ gbewò ne ɖi ne yease nukunua ele mɔ dzi gbɔna. Wò nukunua le mɔ dzi gbɔna. Ɖaseɖiɖiwo ma míese tso
duta ɖe fia be Mawu la naneke ŋutɔ meɖoa liƒo na eƒe ŋusẽdɔwɔna o.
Ŋusẽa, egale mia gbɔ xɔe se ko.
Yesu le gbɔ le aƒea me, ele gbɔ le kɔa dzi, ele gbɔ le afi si ke nèle gaƒoƒoea me. Le se Mawu ƒe nyaa, Yesu ele gbɔ.
Yesu ele gbɔ o.
Yesu edzra ɖo xɔe se ko.
Ke sia age ɖe wò agbe me, aɖe wò dɔléleawo dzo, aɖe kaka ɖa, eye atrɔ wò agbemenutsinya.
Mawu yra wò be nège ɖe yayra sia me le fiẽ sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me.
Nɔ dakpe na Aƒetɔa. Nɔ xɔe se.
be akasie zã ɖe ya. Yesu la kasi wo le madzidzi me. Le asi ka ge o. Aƒetɔ la la kasi mi.
God is moving. Yebe ŋusẽtɔ dɔ dzi vɔ. Is moving in his power. Ebe mava me o. To yebe ŋusẽ me o. Yebe ŋusẽ. Mawu ƒe ŋusẽ ele dɔ dzi.
Ye ŋusẽ ma medona xoxo o. Egakpɔtɔ le yeye. Xɔsewò negblɔe na wò nenema be Mawu ƒe ŋusẽ la,
dziƒo Mawu ƒe ŋusẽ ya,
ele yeye.
Ye nyametsotsoe ke nèwɔ wòtrɔ ya. Yeƒe yayra
ye Aƒetɔ la ahe va wò agbe me.

ele gbɔwò gɔ̃ hã vɔ.
Wòtsrɔ̃ ya Mawu matonti o,
dzodzro o, eye wò todzinɔnɔ hã manye nu gbɔlo o. Aɖo teƒe na wò kokoko.
Azɔ Mawu ƒe amea trɔ gbɔna vɔ ema. GCK.
ƒe ɖoɖoya ƒe zimenɔla akpe.
Haleluya! Mawu ƒe ŋusẽ yi ke nana ame dzi ɖoɖoa ele gogo.
Nukunu le mɔ dzi. Gake ame naxɔe o.
Dɔyɔyɔ le va na o. Ɖeka yi o.
ezã ya me.
Ele eme va ge le agbewo me.
Azɔ mía do gbe ɖa, nàkɔ wò asi dzi. Ne hiã katoto, èdi be Mawu ƒe ŋusẽ
nekasie wòaɖe agbawo dzoa, kɔ asi ɖeka ɖe dzi ye nàda asi ɖeka ɖe afi si ke le vewò ma. Ne míeyɔ Yesu ƒe ŋkɔ la, Xaxa a lɔe ba gba to go ɖa le agbewo me.
Ne ese amen mamlɛ tɔ ko la, to ɖokuiwo kpɔ nakpɔ be Mawu wɔe na wò vɔ.
Kɔ asi ɖeka ɖe dzi, da velia ɖe afi si ke le vem.
Fofo,
le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzia, menyae be Kristo, mía Ɖela, Xɔnametɔa, Dɔyɔlaa, gaɖela,
eya xɔname bɔ ɖe gbɔ,
dɔyɔyɔ bɔ ɖe gbɔ. Mele do gbe ɖa ɖe ame sia ame ta.
Meka nu kae nye woƒe xaxa o. Meka nu kae nu ye nye woƒe woƒe kuxia o. Aƒetɔ dɔ ŋusẽ wò ɖo ɖa wo gbɔ ne woahaya wo aɖe woƒe kuxiwo dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Aƒetɔ medo gbe ɖa be nakasi wo le gaƒoƒoea me eye nada gbe le wo ŋuti. Aƒetɔ tu ka ame sia ame. Medo gbe ɖa be ŋusẽwo yi ke wɔa nukunu gãgãwo la, Aƒetɔ neganye kaka dɔmadamada hã neɖe ɖa le fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ŋusẽkatãtɔ ŋutilãwo katã ƒe Mawu nènye. Naneke ƒe wɔwɔ mekpe na wò akpa o. O dukɔwo ava, wole mɔ kpɔm na wò. Ƒe mɔkpɔkpɔ katã enye nye be yewoaxɔ yewoƒe nukunu le Zaya me, yewoahaya le Zaya me, yewoavo tso Zaya me. Mexɔe se. meka ɖe edzi, eya ta meɖe gbeƒã be woƒe xaxawo katã ɖo ŋuti neva na wo. Dɔlélewo ɖe wo tso teteɖeanyiwo nu neso, vevesesewo katã netɔ te le Yesu ƒe ŋkɔ me.
wobe kekevi me ke me wolea, medo gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋusẽ nekɔkɔ wo le kekevia me ne woatɔ zɔzɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Ah,
wobe ŋkuwo yewo gbã magate ma kpɔ nu oa, medɔ ŋusẽ wo ma ɖoɖɔ ƒe agbe me ɖe wobe ŋkuawo dzi, ŋku ne ʋu na wo ne woakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa be agba sia me be dɔléle ɖe kpekpe. Medo gbe ɖa be anyi dɔ ma ne ɖe ɖa le ame ma ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ, mede se fefelae be adzigbo dɔléle aɖaʋatɔ ma, ne vɔ̃name ma le Yesu ƒe ŋkɔ me, adigbo ƒe gbɔgbɔ, aɖaʋagbɔgbɔ me ɖe gbe ɖe mia dzi. Mido go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔmadamadawo katã be kansɛ, abi le ƒodo me, Nu ka ke wònyea? Medɔ mɔ ƒe ŋusẽ ɖe agbe me na mi azɔ, be miaxɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ, ame yiwo katã eto ku na womesea nu oa, Mawu ƒe ŋusẽ nege ɖe agbe me na mi, ye aɖe ma yi meƒoa nu o, etome mesena nu o la, wonetrɔ tɔ dɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo nye gbafa eye tsapetsapewo kpakple tension be dɔléle na be akpa ɖeka kpli bɔ na wa. Papa meka ŋkeke alo ƒe yi ke dɔa le afi ma o. Ŋusẽ wa ne kpe wo dzi. Dzeɖoɖo be ŋusẽ wa ne kpe dɔléle mɔ dzi na wo. vluabɔ ma, vlualɔ ma, vluafɔ ma yi ke ɖeka kpekpewo nɔvia nesɔ kpakpe nɔvia, dɔmɔ katã nevɔ. Eye medo gbe ɖa be woatsi kpo, woatsi tre azɔzɔli tso zãyame dzi. Aƒetɔ, Megale do gbe ɖa na fi ɖe kpekpe le nye ɖusi dzi ŋkɔ megbe miɔ dzi fi kake amewo le o, le aƒe me, le radiowo dzi, telewo dzi, le du sia du me, meyɔ le duta mawo ƒe ŋusẽ ɖiɖi kɔ ɖe wo dzi. Ah, evo, woɖe ga o, aƒetɔ haya o, aƒetɔ nane vo. Mawu, etrɔ wò agbenɔnɔ, dɔléle, vevesese, wo katã nu tso aƒetɔ to kpewo katã dzi le ame sia ame ƒe agbe me. Meda akpe na wò be ewɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi. Medo gbe ɖa ɖe mia ta le. Amen. Amen. Tɔ ɖokuiwò kpɔ nàkpɔ be Aƒetɔ la wɔe na wò. Nu ka ke màte ŋu awɔ tsã oa? Dɔyɔyɔ, gaɖeɖe vovo le va na wò. Àte ŋu awɔe azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ɖo kpe dzi na wò vɔ. Evoo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ee.